a vha ḽi zwine vha funa, a vha nwi zwine vha funa, a vha ambi zwine vha funa muvhusoni, huṅwe mivhuso i ḓo vha vhulaya vha amba zwine vha funa. Vha ambara zwine vha funa vha sokou tshila, hu na muṅwe muvhuso une zwino ṋamusi vha khou tou lila uri vha vhuya vha wana munna na munna vha tshi khou malana nga tshavho kana mufumakadzi na mufumakadzi vha khou malana nga tshavho. Ndi mulandu u lisaho lufuni! Ri khou amba nga ha Muvhuso zwino.

Ndi zwiḽa zwine ra amba uri ndi muvhusa woga. Hu itiwa zwine muvhusi a amba fhedzi. Ri a zwi ḓivha fhano kha Afrika, mahosi a kale na u mba hosi ya dzi monarchy, vho vha vha tshi hu tshi vha tshi vhusa nga autocracy. Uganda ho vhuya ha vha na muṅwe munna we a vha a tshi pfi Idi Amin. Dzifilimu dza hone vha tshi dzi vhona dzi a ofhisa. O vha a tshi ḓivha muthu u fana na riṋe, a si kale o lovha no lovha. O vha a tshi kona u tou vhulaya na vhana, vha pangwa firidzhini vha ḽiwa. Ri pfa itsho tshi tshi tshiṱuhu tshihulu, mara na ṋamusi hoyu Muvhuso u hone, u kha ḓi tshila, na hanefha no Venḓa u hone. Kha ri ri amen vhaṅwe. Ri na iḽa Mivhuso une hu shuma mahosi. Vhathu vha tou vhidzwa musanda, Vho Swaziland zwo ima ngo ralo, na henengei vho vho Britain zwo ima ngo ralo. Hu vhusa misanda, hu tou vha na khosi-khulu, hune ra vha na khwini kana ra vha na king. Ndi ene o no ḓo amba zwoṱhe. Ra vha na hoyu washu wa democracy une u pfi ndi muvhuso wa vhathu. Ndi ngazwo arali ra vhona bada dzi songo ita, ri a mbo ḓi vala bada uri kha thome u ḓe dzi ḓe dzi lugiswe. Eh, arali maḓi a sa bvi hone ngori ndi muvhuso wa vhathu a ri nga ḓo lindela muvhuso tshi thoma u vula maḓi ri ḓo tou zwi ita uri zwi konadzee zwino ṋamusi heyi mivhuso yoṱhe ro i pfa ende ra amba ngayo ni ḓo vhuya ḽa kovhela ra pfa ri songo pfa na mulaedza wa ḓuvha a ri amen roṱhe ṋamusi ri khou ṱoḓa amba ngaho muṅwe muvhuso khoyu

Kutshireledza vhathu ku langulwa nga fhethu hune vha dzula hone. Arali hu sogani vha ḓovha vha zwivhi zwone milayo i songo tetshelana na vha na vhu zwivhi. Arali hu fhethu hure tsini na malwanzhe zwi to pfala zwori vha ḓovha vhareyi vha dzi khovhe a zwone? Mafhungo manzhi ane ra ḓo amba a ḓo kwama u reya dzi khovhe nga u rangolaho. Zwo ḓi ralo na kha muvhuso uno une ra vha, vhathu vha ambisa hani? Dzi, luambo lune lwa ambiwa ndi lufhio? Ngo ralo, ngo ralo. Ra khou sedza Bivhilini yoṱhe, ri vha ri khou amba nga, nga, nga Vhayuda, matshilele a Tshiyuda, nga u ralo, nga u ralo. Zwino vha a tea uri na kha uno muvhuso une ra vha ri khou amba ngawo, riṋe vhaṅwe na riṋe ro sokou ḓi ḓiwana ri fhano. Vhunzhi ha zwithu ri vha ri khou ṱoḓa zwivhuya zwawo mara a ri ngo vhuya ra thoma ra ingathiwa. Hezwi riṋe ri tshi, hu tshi pfi hu na mushumo hafha ri khou ṱoḓa u thoma u shuma, hu na zwithu zwo no pfi induction, u pfumbudzwa uri hezwi vha tshi tshimbila hafha,

vhofuma vho mfi hafhala fhethu na u vha na tshelede hana a vha si ku hwenya a huna zwa mahala hu na maga ane a tevhedzwa nga uri vha sa dzhena vho sedza a vha nga vhuyi mugedini zwivhuya ndi zwinzhi

ndi vhaṱuku ndi vhathu vhaṱukuṱuku vhane heyo midzimu ine ra khou amba yone i kule navho kha vha ḓo tou isa phanḓa yeyo ndima mani
U songo ḓivhadela mudzimu kana tshifanyiso tsha zwa ṱaḓulu kana zwa fhano fhasi kana zwa maḓini na zwi re nga ḓasi ha ḽifhasi. Zwenezwo u songo zwi gwadamela kana wa zwi rabela. Kha ri gume henefho.
Heyi ndima ndi khou tou i funesa ngauri hezwi ndi khou dzulesa khayo.

a si vhone mudzimu vha hafha muṱani vha khou zwi pfa tshee a si vhone mudzimu ri kha ḓi vha na mudzimu ane ndi a kona u amba naye without zwiṅwe zwithu vhukati kha ri amen brother vha vha khou imbelela ndo tou lingisa nga khorathi ndi ḓo farelela vha tshi khou tshina nga maanḓa na zwino kha musi vha nga ludonganyana zwiṱuku ra ḓo imba ra ḓo imba nga milenzhenyana ra ḓo farelela vha tou ri one minute fhedzi

ndi a ḓivhudzisa uri a huna zwiṱukuṱuku zwe nda sala nazwo naa arali zwi hone ndi zwone zwe nda farelela khazwo naa vhaṅwe vho farelela uri nṋe zwa vhukuma mudzimu wanga wa ṱaḓulu ndi kho ḓi mu vhona mara hu na zwine nda rabela zwone nṋe ndi rabela Zwine nda vha zwone ndi uri nṋe ndo tou ḓiimisa nṋe muṋe. Ri nga amba zwinzhi mara vhone vha a zwi ḓivha. Kha vha ise phanḓa vho ṱavhanya ngori ri a lapfisa.
Zwenezwo u songo zwi gwadamela kana wa zwi rabela, ngauri Nṋe Yehova Mudzimu wau ndi Mudzimu wa vhuhali. Ndi vhila milandu, mulandu wa vhokhotsi kha vhana u swika lushakani lwa vhuraru na lwa vhuṋa kha vhane vha nnyadza.

ndi mudzimu wa vhuhali ndi vhila milandu ya vhokhotsi vhokhotsini kakati hangei kha vhana vha vhoini ni nga ḓi pfha u nga ri a zwiḓivhi mara hu na milandu ine na ḓo ita ya yo vhilwa na kha vhana vhanu upfhi muṅwe muporofita o vhuya a lovha a khou koloda a

Zwino kanzhi kanzhi ri ḓo ḓaḓa nga Savhatha, ngori Savhatha ndi Mugivhela tshe. Tshifhinga tsha musi ndo ya Isiraele hangei, ndo wana uri nga Mugivhela u bva nga Ḽavhuṱanu, from sunset to sunset, Ḽavhuṱanu nga madekwana u swika Ḽavhuṱanu nga madekwana, a hu shu, nga Mugivhela nga madekwana, a hu shumiwi. Mana mavhengele oṱhe a vha o vala a ḓo vula nga madekwana futhi. Ndi ḓuvha ḽa Savhatha, ndi ḓuvha ḽo khethiwaho. Zwino ri na khakhathi ya, ya Swondaha na Mugivhela. Zwino a ri pfani zwauri khaḽenda yashu, tshifhinga hetshi tshine ra khou amba tshone, tsho fhambana nga maanḓa ḽifhasi ḽoṱhe. Heyi khaḽenda ine nṋe ra khou shumisa, ndi khaḽenda ya Vharoma. Vhazwo ri a zwi ḓivha zwa uri hangei shango ḽa Israele Vhayuda vho vhuya vha thubiwa nga Vharoma. We know, ri a zwi ḓivha zwone kale. Musi vha ri vha tshi thubiwa, vha tshi thubiwa nga Vharoma, zwo ita uri riṋe ri shumise na tshifhinga tsha Vharoma. Ṋamusi we are using Vharoma's time, ri khou ṱo, ri khou shumisa tshifhinga tsha Vharoma. Ndi ngazwo ri si tsha kona u fhambanya uri ḓuvha ḽine ra funa u renda ngaḽo Mudzimu ndi Mugivhela na kana ndi Swondaha. Fhedziha ḽifhasi ḽoṱhe ḽi shumisa ḓuvha ḽa Swondaha, ḽine a ḽo ngo khakhea, ngauri a hu ngo pfi, Kha vha tou dzhia ḓuvha ḽa vhusumbe. Ho pfi, Kha vha dzhie ḓuvha ḽavho ḽi vhe ḽone ḽine vha elelwa ngaḽo Mudzimu wavho. Haya maḓuvha oṱhe a six, ha, kha vha a shumise zwine vha funa. Vhone vha khou tou ṋekedza, mpho ya hone a i dini, hu tou ṋekedzwa iḽi ḓuvha ḽa Swondaha fhedzi, vha ḽi ṋekedza Mudzimu wavho.

a thi nga nge zwa zwiṅwe ngori hezwiḽa zwiṅwe zwo mela fhasi ndi zwa tshimu a vha nga zwikoni mudzimu o vha tonda nga ine culture ya vhavenḓa mvelele ya vhavenḓa o vha tonda ngayo ende kha ri i shumise ri tshi khou shumisa ri tshi khou renda mudzimu ngayo ee a vha ise phanḓa
Elelwa ḓuvha ḽa Sabatha u ḽi khethe, u shume maḓuvha maṱanu na ḽithihi, u bvuledze mishumo yau. Ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili ndi Sabatha ya Yehova Mudzimu wau, nga ḽeneḽo u songo fara mushumo na muthihi, iwe na murwa wau na ṅwananyana wau na mulanda wau wa munna na wa musadzi na kholomo yau na muyeni o ḓaho muṱani wau. Ngauri Yehova o sika ḽiṱaḓulu na ḽifhasi na lwanzhe na zwoṱhe zwi re khaḽo nga maḓuvha maṱanu na ḽithihi, a awela nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili. O itela zwone a tshi fhaṱutshedza ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili a ḽi khetha. Hulisa khotsi au na mme au uri u lalame u kha shango ḽe Yehova Mudzimu wau a u ṋea ḽone. U songo vhulaha. U songo vha phongo. U songo tswa. U songo amba vhuṱanzi ha u zwifha kha wahau. U songo emula nnḓu ya wahanu. U songo yemula musadzi wa vhahali, na mulanda wawe wa munna na wa musadzi, na kholomo yawe na mbongola yawe, na mini na mini zwi re zwa vhahali. Vhathu vhoṱhe vho vha vho livhana na mubvumo na dzinḓadzi na maipfi a luphalaphala.
Hafha i tou vha i nga action fhedzi hafha hune ra khou dzhena hone.

Nowa yone nga Nowa yone nga u tanya yo vha i tshi fhira phukha dzoṱhe dza shango dza Yehova Mudzimu a dzi ita. Ya amba na musadzi ya ri, Nga ngoho Mudzimu o amba a ri, Miri yoṱhe ya tsimuni ni songo i ḽa. Musadzi a amba na Nowa a ri, Mitshelo ya miri ya tsimu ri a i ḽa, hone mitshelo ya muri u re vhukati ha tsimu Mudzimu o ri ri songo ḽa wone. Ri songo u kwama uri ri sa ḓo fa. Nowa ya amba na musadzi ya ri, A ni nga fi. Mudzimu a tshi ralo u ḓivha zwa uri musi no ḽa wone, maṱo aṋu a ḓo bonyolowa, na ḓo nga Mudzimu, na ḓo ḓivha vhuḓi na vhuvhi. Musadzi a lavhelesa muri a wana wo naka, wo fanela u ḽiwa. U tshi takadza maṱo, u muri wa u tamisa nga u wa ṱalifhisa, a mbo fula mutshelo wawo a ḽa. a ṋea na munna wawe na ene a ḽa. Ha mbo vha u bonyolowa ha maṱo avho vhuvhili havho, vha ḓivha zwauri a vho ngo ambara, vha luka maṱari a muhulu vha ḓiitela zwiambaro.

Ḽa ḽi na mulayo muthihi, Muvhuso wo ḽa hoyo wa u na mulayo muthihi fhedzi. Mara muthu a balelwa nga u na mulayo muthihi. A thi mangale na ya fumi i khou ri balelwa. Ro balelwa nga muthihi. One.

Musadzi a lavhelesa muri, a wana wo naka, wo fanela u ḽiwa, u tshi takadza maṱo. U muri wa u tamisa, nga u wa ṱalifhisa, a mbofula mutshelo wawo a ḽa. A tshi fhedza u ḽa afho, a ṋea na muṱa wawe, na ene a ḽa.

zwine wa funa zwi tshi itiwa hangei ṱaḓulu na fhano fhasini a zwi itiwe ri ḓe ri khou ṱoḓa u vhona upfi hangei ṱaḓulu hu dzula hu na mulalo ho fhola nahone ri ṱoḓa u tondiwa ngori vhana ngei vho tondiwa zwithu zwavho zwi a vha tshimbilela ne ri khou ṱoḓa u vhona vhana vhe ra vha beba zwithu zwi tshi khou tshimbila zwikoloni a ri khou ṱoḓa u vhona vhana vhane na maambarele a hone

Zwivhili ri tshi zwi sedza ra wana zwi tshi takadza. Zwi a takadza maṱo ashu, zwi a ri kunga, tshivhi tshi a kunga nga maanḓa. Vha ḓo ri vha tshi sedza, a thi mangali na Vho Esa vho ri vha tshi sedza vha wana ngoho zwi tshi takadza, zwi a kunga. A khou tou amba ngoho zwa vhukuma, ni muswa ya vha yo ḓa BMW dzedzi dza ano maḓuvha, na dzi pfa na mabvumele adzo ni tshi khou i ṋamela. ni tshi khou ya haningei ni nga si tame ende ano maḓuvha u tamba ngo zwa vhukuma musi ro vulela dzi tv kana dzi radioni vhathu vha mugweṋa nani a si vhaḽa vhane ra ḓo ḓivha vhona vha khou nwa zwenezwiḽa zwine zwi vha khou nwa zwone vha ḓa ano maḓuvha na zwiṅwe zwi no gayiwa wa wana zwi khou tou seluwa no seluwa ende a zwi gayiwi nga nga nga nga nga vhathu vha tshinnani fhedzi Na vhasidzana vho wana ngoho vho ambara zwo guma hafha vha tshi khou daha, hu tou vhona uri a si wone Muvhuso une ra khou amba ngawo. Ende u tshi zwi sedza vha nga ngomu khazwo zwi a tamisa nga maanḓa, zwi a tamisa. Nda ri a zwi tamisi, a thi khou ri khakha.

ndi kuti ndondiika feiva ndishipedzi one feiva ndiyori kana ntanganedza huna hunhu ye ndava ndi tshi khou ḓi khakha hafha na hafha ndi sa koni u swikela khavho ndi ngazwo ndi tshi zwi pfa zwori khamusi nda ya fhano nda wana muṅwe o no khou amba nga ḽeḽi nga ḽeḽi fhungo ḽau muṅwe vhono ḓi ambavho ḽeḽi dzina ḽau Khamusi ni ḓo swika muvhusoni wau na muvhuso, na musi muvhuso khoyu vho sedzana nawo. A u ṱoḓi phasipoto, phasipoto ndi vhone vha vhoṱhe. U nga ri vha nga kona u amba na Mudzimu wavho ṋamusi. Vha ḓo thoma vha tou humbela pfarelo, a si thabelo khulukhulu, thabelo yo tou humbela pfarelo fhedzi ya u ḓiswikisa. A vho ngo khakha.